Чаллыда Урбан татар яшьләре оешмасы эшләп килә. Актив татар яшьләрен берләштергән әлеге оешманың нигезе нәрсәдә? Һәм ул үз эченә нинди, нинди дә булса яңалыкларны аламы? Әлеге һәм башка сорауларга без җавап эзләп бүген Көмеш кыңгыраулар әлеге оешманың җитәкчесе Гүзәл Әхмәтгәрәй белән очрашуга килдек. Хәерле көн, Гүзәл. Ниһаять без сезнең белән очрашуга килеп җиттек, Аллага шөкер. Әйдәгез, әңгәмәбезне әкрен генә башлап җибәрик. Һәм инде әңгәмәнең башыннан ук сездән Урбан татар турында белешәсебез килә безнең.

Урбан татарның мин берничә сыйфатын аерып чыгарыр идем. Безнең берләшмәнең асыл ташлары дип әйтергә була. Беренчедән, ул безнең ниндидер комьюнити, гаилә, берләшмә булып яшәвебез. Чөнки без чараларны әйдәгез уздырыйк кына дип түгел, ә чыннан да анда үзебезнең йөрәгебезне, үзебезнең акылыбызны салабыз, вакытыбызны шуңа салабыз. Һәм бик күпләр безнең чараларның бик ихлас үтүен билгеләп үтәләр. Беренчедән, ул шундый гына комьюнити булып яшәү, икенчедән, ул, әлбәттә, милли хәрәкәткә өлеш кертү, чөнки республика күләм провинциядә ясала торган сыйфатлы татар проектлары бик аз санда, һәм бездә шуңа шул Казандагы, башкаладагы мохитне үстереп кенә түгел, Ниндидер шундый бәйсез атмосферада, милли бәйсез атмосфера булдыруыбыз белән менә мин шул, шуннан канәгать. Менә мин шушы ике сыйфатны аерып чыгарыр идем. Менә чаллылык һәм миллилек, менә шундый трансформация, үзара синтез кичергән шундый күренеш без. Әйе, әлбәттә. Ә менә ничек унысы шушы проект ярдәмендә татар теленә мөнәсәбәт ниндидер дәрәҗәдә булса үзгәрәме? Менә монда безне бик еш кына тәнкыйтиләр, без инглиз сүзләре кулланабыз, анда шул ук бранчтыр, Ага, тагын яшьләр нәрсә. шәрәләйме? Әйе. Мәсәлән, анда подкаст чыга башлады безнең, ник аны менә әңгәмә дип атамыйсыз дип, тагын Мгм. нәрсәдер. Мгм. Э, Һәм монда м, бик тәнкыйть тә булса да, хуплау сүзләре булса да, минемчә, безнең Төп бурычыбыз бүгенге көндә ул кимендә татар теленә лояльлек булдыру. Чөнки безнең берләшмәдә руслар да бар, тагын кемнәрдер бар, аңа безнең күбесен урбанизм юнәлеше бар проектларда, ул теге бик телгә бәйле нәрсә түгел. Шуңа күрә безнең кимендә татар темасына мәхәббәт, Лояльлек уяту дигән бурыч тора. Монда әле анда тел мәсьәләсе, тагын киләсе мәсьәләләр, алар инде шундый зуррак, глобальрәк әйберләр. Әйе, яхшы, бик зур рәхмәт. Ә менә инде хәзер шушы урбан татарның үзенә күчсәк, әйе, аның турында менә аерым бүлекләргә бүлеп, гомумән алганда сез нәрсә сөйли аласыз? Менә ничек барлыкка килде бу, каян туды бу әлеге идея, әйеме? Һәм әлеге урбан татарның нигезендә кемнәр тора? Кемдер йөри аларда мәсьәлә дәйме? Шуның турында бер сүз. Без еш кына көләбез бу гаилә проекты дип. Чөнки аңа нигез салучылар ул мин, апам һәм җизним. Шулай барлыкка килде, шундый классик э, татар схемасы кебек. Без кухняда гыйнвар ялларында чәй чөп тырыйк. Бу 2009 ел. Мин әле Казанда укыйм. Ну, мин хәзер дә Казанда укыйм, ләкин инде хәзер Э, төп эшчәнлегем Чалда бара. Э, ул вакытта әле магистратурада укып ятыш иде һәм ничектер мин Казандагы татар тусовкасында йөргәли идем инде. Э, анда бар күбеме? Ул анда вообще мин Казанга барсам, мин шундый вообще эйфория башлана. Шунда анда бер булуыма мин бик гарьләнә идем. Менә кимендә беләсеңме кайтып, Чаллыга, мәсәлән, анда белмим шул гауга җырларын кушып, бергә тыңлап утырырдай кеше юк иде. Һәм без әйдәгез берәр чара уздырып карыйбыз дидек инде. Хәзер бу чара уздырыр өчен инде берләшмә кирәк, әйдә берләшмәгә исем кирәк. Шундый теге сүзлекләр алдык, Тәкмән шигырьләрен алдык, мин хәтерлим. Эзлибез инде хәзер шундый теге дир бик шәп сүз булырга тиеш, үзенә сыйдыра торган бөтен безнең концепцияне. Һәм мин әйтәм, әйдәгез

App Store'ны ачтым да, Urban Tatar дип кертәм һәм безнең үз Android-та да, iOS-та да кушымта бар. Һәм ул дөнья күләм радио һәм аны, белмим, менә кичә Мюнхеннан егетләр видео төшереп җибәрделәр, о, без Urban Tatar радиосын тыңлыйбыз дип. Ничектер безне бренд буларак таный башладылар, мәсәлән, анда Казанга киләсең, шул кенә форумга барып кайттык. Нетворкинг вакытында сорый, ну, танышасың бит инде, син кем икән? Urban Tatar. Без сезне беләбез. Сез белән инде ул дип. Әйтәм, әйе, без Шуңа күрә аның нигезендә менә безнең гаилә, ну безне әле кемдер сораган, я Айзат я Охшансам, аларның шулай ук Олия белән Айзат Минхаҗев һәм Олия, аларның шундый уртак мерч бренды бар. Менә гаилә проекты бит сез янмыйсызмы, талашмыйсызмы үзара диләр инде, битем талаш. Булгалый, булгалый дигән. Шундый менә кондиция буламы инде, шундый халәткә җитәсең, кайныйсың, вот Ташыйсың, ләкин теге җизнитмешли без бер-бердән бер кая китә алмыйбыз. Безнең теге әле команда талашып таралаша ала, ә без гаиләбез бер кая талашсак та китә алмый. Шуңа күрә ул бында тар яши. Ә бүгенге көндә инде аның командасы зуррак, әлбәттә. Анда безнең дизайнер кызыбыз Фия, Җәлил, Алсу Җәлилова, администраторлар, Ландышка безнең менә хәзер Мизгел клубын җитәклиячәк, Шамил инде ул безнең техник администратор, ягъни команда бик зур бүгенге. Һәм әлеге командага любой теләсә кем килеп кушыла ала, әйеме? Әлбәттә, әйе, без әле. Кемнең теләге бар? Әйе, әйе. Бу, әлбәттә, әлеге вакытта ул күбрәк ихтыяри. Теге хәвескәр, хәвескәрләр буларак йөрибез инде, шундый менә тусовканы яратабыз инде. Ягъни бу түләүсез эш. Шуңа күрә менә мин бүгенге командага бик рәхмәтле, чөнки алар үзләренең вакытын, әйтәм бит, акылын, йөрәкләрен сарыф итәләр. Ләкин без һәркемгә ачык, алар һәрберсе дә ничектер, ну, теге ниндидер Вакыйгалар аркылы килеп кереп, бер кереп, тыңлап утырып, чытышуга кереп киткән кешеләр. Ә бүген мин аларсыз тормышымны күз алмыйм да китерәм. Әлбәттә, сез бер бөтен кебек яшәйсез әле хәзер, димәк. Ә менә э, сезнең шушы Урбан татар проектына мәктәп балалары да куша аламы, әллә инде студентлар гынамы? Безнең мәктәп укучылары да бар иде үз вакытында, ләкин, ну, хәзер, мәсәлән, Камил унберенче сыйныфка күчте, теге авыррак инде уку белән Студентлар дигәндә алар бит кайвакыт әле кечерәк тә мәктәп балаларыннан да. Әйе. Кемдер әле сеңлеләре белән килә янда икенче, өченче сыйныф. Ну менә безнең ниндидер шикләр юк анда. Яшь буенча шикләр юк. Ага. Димәк, монда мәктәп балалары да йөри ала. Миңа калса бу моның монсысы да бик әйбәт. Чөнки менә балалар яшь үсмерләр өчен хәзерге көндә теге эшләп килгән проектлар, шул ук татар проектлары бик юк бит. Бик сирәк. Ә менә сезнең тарафтан киләчәктә планда мондый проектлар тагын каралганмы? Минем бер проблема бар. Минем татар темасы белән шөгыльләнгәнемне белгәч, кешеләр, аеруча Чаллыда, никтер мин бөтен татарлар өчен җавап бирергә тиеш. Бөтен категорияне, язучылар булсын, анда тагын белмим анда мәктәпләр, бала чагалар, студентлар, кемнеңдер баласы татарча Сөйләшмә менә гүзәл менә проблема. Минем әле үземнең балаларым юк, шуңа күрә мин ул проблемалар бик проблема белән бик кисешкән юк, шуңа күрә мин инде дөресен әйтәм, ул бик күп көч ала, милли проектларны алып бару. Чөнки төзү планга ашыру бик авыр эш. Хәвәскәрләр буларак эшләгәч тә, шуңа күрә планнарда әлегә минем күбрәк иҗатка кереп Әйтәсем килә. Без менә Чаллы театры мәйданчыгында бер-ике хәт перформанс, спектакль ише әйберләр планлаштырабыз. Иҗат белән шундый мавык карыйсы килә һәм урбанизм темасын үстерәсе килә. Мәктәп укучыларына килгәндә, шулай бер идея бар иде, икенче гимназия белән берлектә чынга ашырырга. Хәзер без сөйләшеп бетерергә кирәк бу темаларны. Ләкин ул проблеманы ишетеп беләм, танышмын. Көч-хәл җитсә, әлбәттә, Булдырырга исәп бар. Булдырырга исәп бар әле. Ну, мин Алла теләсә, мондый проектлар тагын да тулып торсын, я булса бу бик тә яхшы. Ә менә теге татар теле дигән э, бер мәсьәләгә күчеп алдыгыз сез, татар телендә балам сөйләшми дип имме? Менә сезнең фикерегезчә ничек? Әлеге проблеманы кем хәл итәргә тиеш соң? Менә балалар татар телендә сөйләшми дибез, әйме? Ә нигә бу шулай? Нигә алар сөйләшмиләр? Бу гаиләдән килгән мәсьәләме? Гаилә хәл итәргә тиешме моны? Әллә инде һаман да шул укытучылар, Га кайтып каламы без соң шикелле теге проектлар төзүчеләр өстендә ме әлеге мәсьәләне хәл итү? Менә сезнең моңа фикерегез ничек? Ничек алар татар теленә мәхәббәт тәрбияли торган итеп, аларга ничек менә шушында дәртләндереп җибәрергә аларны? 2017 елны татар телен мәҗбүри рәвештә укытуны тыйгач, минем ул елны тиеш һәм кирәк сүзләренә аллергия туды. Чөнки кайсы менә кая карама, бөтен кеше бер-берсенә сылтый, син тиеш, Менә бу болай кирәк, тиеш кирәк. Шуңа күрә мин әле Инстаграмда да андый пост язганымны хәтерлим, әйтәм, чтобы стать экспертом в татарском языке, используйте слова тиеш һәм кирәк. Да, вот. Һәм бу яклап минем фикерем, мин беренче чиратта үзем өчен җавап бирәм һәм менә мин нәрсә эшли алам милләткә, мин шуның кадәр эшлим. Бу, әлбәттә, бик күп яклы проблема. Һәм мин аны хәл итүдә, мин күбрәк үземне анализлам, менә ничек мин бүген формалаштым, ни сәбәпле мин шундый милли үзаңлы бала булып үстем, һәм менә монда бөтен пазлларда менә шулай туры килгән минем. Мне, к степени, повезло. Минем гаиләм, минем гаиләмдә татарча сөйләшәләр, минем бабай мулла иде, һәм ул менә шундый Милли үзаңны миңа сыңдырып үстерде. Бернинди мәҗбүриләү дә юк иде. Аннары шәһәрдә татар мәктәбендә укыдым мин бер башлангычны. Аннары рус мәктәбендә татар сыйныфында укыдым. Татар телчесе минем искиткеч Любовь Николаевна, мин аңа чиксез рәхмәтле. Ягъни монда укытучы факторы да бик көчле бит инде. Ул миңа монда методика, мин Ильяхин методикасы буенча укыдым. Шуңа күрә мин э, республика күләм татар әдәбиятыннан олимпиаданы җиңдем дә һәм менә төзелеш кем төзелеш институтына керәсе идем э, ул фикердән ваз кичеп инде мин менә киттем татар темасы юлы буйлап Минем әниләр дә шикләмәде, бу синең юлың, сала, татар темасы икән, шулай булсын. Мөхит тә булды минем, менә Казандагы татар тусовкасында мин югары белемне татар телендә алдым, татар филологиясендә. Шуңа күрә монда бик күп факторлар туры килде һәм минемчә, менә бу чын күрсәткеч, нинди тиеш булырга шундый мөхит, бөтен факторлар бала милли үзаңлы булып үсү өчен ләкин монда әлбәттә инде инде нюанслар бар һәркем без төрле онлайн булырга кирәк глобализацияне онытмаска кирәк шуңа күрә әйе монда белем бирү дә бик мөһим укытучы факторы да гаилә дә бөтен нәрсә монда менә бер зур әйбәт система итеп әйе бер берләшкән әйе дөрестән дә димәк шулай менә сез әйтеп киттегез татар мин татар э, телендә сөйләшеп үстем шәһәрнең үзендә үссәгез дә әйме шәһәр үзәгендә кайнасагыз да

Безнең кебек теге татар мохитенә мөкиббән кешеләрнең бик зур хыялыдыр инде бу. Ә менә сез бит инде әйтеп киткәнемчә, Ярчалы шәһәре кызы, үзегез бер ара Казанда укып, Казаннан янә шушында туган шәһәрегезгә кайткан кешесез, әйме? Мин андыйларга сокланып карыйм. Ә менә бу адымга сез ничек килдегез? Һәм үкенмисезме әлеге адымны ясавыгыз белән? Казан, мәркәзебез Казан сагындырмыймы сезне? Мин унберенче сыйныфка кадәр хыялланып, менә Шашып әйтә, мин Казанга укырга керәм. Менә мин ул бинаны хәтерлим укырга керергә. Бәләкәй чактан ук бәләкәй чак кайчан булды микән? Менә мин беренче тапкыр Татфак бинасын күрү белән әйтәм, мин монда укыйм. Мин әнигә әйтәм, менә мин китәм, Казанга әйтәм, мин әни башка авылда яшим. Казан бик сагындыра, мин Казан мәхәббәт дигән хэштег бар иде әлеге интернетта. Ләкин менә магистратурада укыганда минем ниндидер чаллыга мәхәббәт туды. Менә ул мәхәббәт бит ул үзеннән-үзе барлыкка килә һәм син аны абайламый да каласың. Сизмисең дә. Сизмисең дә. Ул ниндидер кайвакыт логикага да буйсынмый. Син күреп торасың, ну, менә чалы, миңа әйтәләр, бу бит индустриаль шәһәр, гүзәл, монда барыр урын юк, монда син тынычларын Казанда. Һәм мин чалга кайтканда мин беркемне белмим. Администрация, бүгін бит инкоммуникация хәл итә бөтен нәрсәне Минем бер дустым юк иде, минем бер команда кешем юк иде. Менә ә ике ел эчендә ул менә бөтен нәрсә барлыкка килде һәм минем менә сентябрьдә, августта шундый бер шашкан фикер бар иде, бөтен нәрсәне ташлыйм да кире Казанга кайтам әйтәм. Булды, ике ел булды. Мин үкенмим, бу мине бик нык чыныктырды, бик күп әйберләргә өйрәтте. Менә ул теге үземә вызов булды һәм мин аңа Җавап бирә алдым, тота алдым. Ә, ләкин кире ул фикердән киттем. Казанга китүдән әле түгел икән. Мин гомерем буе шунда яшәрмен дип уйламыйм. Ә, ләкин әлегә менә мин шәһәр белән әңгәмәдә торам. Вот это мое внутреннее ощущение, когда я разговариваю с городом. Һәм ул миңа миндә мохтаҗ булганда, мин анда мохтаҗ булганда, без әле бергә. Шуңа күрә нәрсә ничек булыр? Ә, мин менә Отпуск вакытында Казанда да яшәдем, җәй көне Мәскәүдә дә яшәп кайттым. Һәм шундый фикергә килдем, кеше үз үзе үз мохитен булдыра. Шуңа күрә миңа Казанда да рәхәт икән, Мәскәүдә дә рәхәт, бертигез Чаллыда да рәхәт. Шуңа күрә монда куркырга кирәкми, ничектер Чаллыга кайтып киттем, менә Казан. Чөнки менә мин кайбер дусларыма карыйм, алар Казанда шулай ук алар Казанга килгән кешеләр, уку вакытында Алар анда дүшәмбе җомга эшкә йөриләр дә, ялларда берәк кайтып китәләр, бер чарага да йөрмиләр. Казанның мәдәнилегеннән һәм Казанның башкалы булуыннан бернинди аларга файда да юк. Әйе, алар күрми сизми. Алар күрми дә, сизми дә, ә без анда, мәсәлән, мин атна саен я Казанга китәм, я тагын берәк китәм, чөнки минем Казанда кайнисым килә. Шуңа күрә монда

Әле яңа гына уйлап чыгарган акция түгел. Ә ничек уйлыйсыз, менә татар яшьләренә, шулай ук татар җанлы кешеләргә бу акциянең нинди мөнәсәбәттә, нинди югарылыкта, нинди дәрәҗәдә плюслары бар? Булышамы ул, әлбәттә, татар яшьләренә? Менә мин үзем өчен җавап кына бирә алам. Чөнки мин бер көнне бүлмәдә тәртип ясаганда,

Шул әйберне мин сау сагынып тан сыгып көтәм. Ел дәвамында һәр ярый Таткульфест бар. Әйе. Теге э, яз көне дә һәм көз көне алдыннан шундый миңа хисләр, энергия җыер өчен шәп чаралар. Һәм быел без э, уздырудан тыш эм, Без әле гомумән аңа эксперимент керттек. Ул бит инде Казанда бауман да уза һәм концерт форматында. Ну, финал үзәктә. Әйе, финал акциясе. 19 елны без сәүдә үзәгендә утырып карадык. Шундый бик кызык тәҗрибә иде, анда барабаннар, гаугаларның, акбүреләрнең анда Пандора кибетләре турында. Беренче булмышлы кешеләрнең реакциясе ничек? Мин кеше күп килде дип әйтә алмыйм, чөнки әлегә Чаллы халкы бик уянып җитмәгән, әйеме? Уянып түгел, бу Бик табигый әйбер, алар таныш түгел әле, алар бит теге читен, ну, шундый читтән карыйлар, алар әле өйрәнәләр, шукают. Кереп китәлмиләр Әйе, бәлки. әйе. Бу Мгм. нормаль күренеш, как Мгм. бы. Яңа әйберне тотып караганда һәрвакыт Әйе, шулай әйе, инде ул. әйе, шуңа күрә әле күнегү Бер кирәк. яктан куркасың, бер яктан теге кызык та кебек, әйеме? Менә шуңа күрә, әйе. Һәм э, сәүдә үзәгендә кызык булган иде, Мгм. чөнки минем Мәскәү форматын кыз- кулланып карыйсы килгән, анда бит һәрвакыт сәүдә үзәкләрендә ул мультиформатлы үзәкләргә әйләнә, Һәм без шундый тәҗрибә ясап карадык. Ә быел без аны менә Чаллы театры мәйданчыгында уздырдык һәм фестиваль рәвешендә көн дәвамында бик күп мәйданчыклар эшләде, бик күп кеше килде, бик зур команда эшләде моны эшләп чыгарды. Димәк, активлыкта артты, әйме? Актив. Ну, монда артты да, монда команда да зурайды. Менә без 19 елны башлаган идек кына әле, ә хәзер инде безнең инде берничә текучка волонтерлар булды, киләләр, китәләр. Шуңа күрә бу

Зур алып күтәрә, әлбәттә, үзенә күрә бер бик, бик әйбәт элемент. Бигрәк тә шундый теге э, андый футболканы киеп караган кеше үзе чынлап торып татар дип хис итә торгандыр инде. Ә менә э, киләчәккә күз салсак, э, Алла бирсә, тагын да проектлар сезнең оештырылырга тора. Идеялар яңадан яңа идеялар туып тора, шулай бит? Сез нәрсәдер өстендә һәрвакыт эшлисез. Алга таба барырга, ниндидер булса юнәлешләр табып кына торасыз. Миңа калса бу бик тә яхшы, бик тә әйбәт. Һәм инде сезнең алга таба планнарыгыз менә шушы берничә, бер-ике елга нинди планнар белән янасыз? Беренче чиратта монда, ну, мин бераз әйтә башлаган идем, иҗат ягына китәс. Бу, бу минем шәхси теләк күбрәк татар темасында, безнең команданың хәзер бер зур максаты, без бик күп чараларны хәзер яптык офлайн мероприятиеләрдән китмәкче булабыз киметергә телибез чөнки безнең радио бар урбан татар радиосы кушымтасы без шуның өстендә эшләргә телибез әлеге радионы нинди эшләтә торган була бу интернет радио интернет радио бу бар тик интернет радио моны телефоннарга приложение итеп йөкләп була ул бар Инстаграм бар, mm -hmm. шундый ук бер кушымта, аны ачасың, йөклисең, анда өч стрим, берсендә аның уйный ә, супер заманча прогрессив музыка альтернатива, аннары икенче стримда инде ун еллап яши торган альтернатива һәм инде өченче стримда винил пластинкалар, җидешенче сиксәнче елларда язылган татар җырлары, татар классикасы диелә була инде. Димәк, теләгән һәр кеше кереп тыңлый ала, любой вакыт. Безнең әле яңа апгрейд булды, анда хәр татар подкастларын тыңлап була, һәм татар бишеге җырлары һәм әкиятләр. Шуңа күрә анда төрле аудитория өчен каралган. Каралган, әйе, һәм без хәле үз подкастыбызны да яздыра башладык, ут подкаст, пилот чыгарылышы чыкты, шушы көннәрдә театр белән чыгачак. Һәм безнең максат ничектер бу дөнья күләм халыкара радио Чөнки безне күп, күбесенчә хәтта чит илләрдә тыңлыйлар. 117 ел ил ялгышмасам безне тыңлый. Һәм шуңа күрә безнең ничектер онлайн проектларга китәсе килә, пандемия дә моны күрсәтте. Безнең төп хәзер бурыч Урбан татар командасының ул менә шушы кушымта, Урбан татар кушымтасы. Ә офлайн чараларга килгәндә инде шул ук ниндидер зур чараларга гына уйланасы килә. Урбан

Бу төгәле шәхси планнардан тыш, шундый чама гаеви бурычны шулай күрәм. Килешкән җитсен, җыр пычагы. Һәм инде без сезгә шушы зур эшегездә бары тик иҗади уңышлар, киләчәктә тагын да яңадан яңа идеяләр теләп калабыз. Һәрвакытта да башыгызда теге мозговой штурм булып кына торсын, идеяләр туып кына торсын.